Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go sengwe ka Dr. Makgabo. Gomme ke kgola re le subscribe, le like channel ya rena, le kgotse notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke ye re bone gore na go tlo diragalang beke re lego mo go yona ke na le dikarata tše tharo tše e le gore ke tlo bolela ka dilo tša mešomo e ka ba mošomo wa gago career profession business ya gago jwale le jwale anything e le e tla o tlišetša tšhelete ka raphelo ba gago ke na le the seven of cups ke na le the four of swords ke na le the nine of cups in reversal

ee this reading e ama le batho ba le gore ba na le spiritual gift motlho mongwe o thwasitše o ba o moprofeta eh o bereka a o šome o šoma mošomo wa badimo ba gago so ka kgotse le rona le tšele kgale ba o bontšha tšona tše e le gore motlho mongwe o ka no ba o šaletse morago ka tšona gomme ba ra gore ye ke nako e la gore o eme ka maoto o dire mošomo wa gago okay so ka nako ngwe ka khwetša um we were confused ka mokgwa e le gore dilo di di o tlalelane ka gona o ka kgwetša le gona nako e le gore ka mošomo wa gago o ba le go goga maoto goba o na le business ya gago ga o khiphe dibuka tša gago gabotse tša business tšhelete tše di tšwago go reka stock sa gago tše di tsenago ga o dire um bookkeeping ya gago gabotse o ka kgwetša o thoma go ba confused so go ra gore ye ke nako e la gore o thome go beya dilo tša gago di sepele ka tsela lenaneo ka nako e nka kgwetša e le gore motlho mongwe ga o šome ke kgale o nyakana le mošomo o applyela kua le kua so beke ke beke e le gore o ka kgwetša um di-appointment tše dintšhi ba go founela motlho mongwe di-interview jalo le jalo o kgotse gore o thoma go ba confused ka mokgwa gore dilo di a diragala and di diragala ka nako e tee motlho mongwe ka ne wa bereka eh, but o nyakana le di-greener pastures motlho mongwe eh, o nyaka promotion goba o nyaka go ya to another company o gaine more experience jalo le jalo so ka kgwetse e le gore gana mo fela wa playela gona motlho mongwe wa playela poleke tša go fapana and then di-opportunity ke tše dintšhi mo go wena ga o tsebe gore na o ka ya kae ga o tsebe na o ka tšea e feng so ba re o relaxe hema tša nako ya o dula fase o nagana ka yona mešomo ye ka this opportunities tše le gore wa offera tšona o kgone go kgetha e le gore ke ya maleba for wena o sa sa se ka tla wa ke tshola o make the right decisions and o ka kgwetša o lapile kudu beke ge beke ya kwa mafelelong o ka kgwetša mmele o thoma go ba le go lapa o lapa kudu o exhausted o lapile ka baka la gore motlho mongwe bo sa kry enough time ya go robala ka baka la mošomo e le gore o go tlaletše and when coming to di-relationship ka kgotse le gore le gona ga o na nako e le ya gore o ka nna fase le ba lapa la gago wa bonda le bona bana ba gago jalo le jalo so go na le batho ka mo familing ya gago goba motho ka mo familing ya gago o e leng gore wa belaela ka mo pelong motlho mongwe ka ne ba o boa lata ka metlha go boa mmerekong and o boa o lapile motlho mongwe ebile le o e le gore o boa ka pela o boa le mošomo wa gago o tlo feleletsana ka mokhegae go fetsa mokgwa o lapile go fetša go lapa o leba mpeteng go na le batho ba le ba nyaka your attention ba nyaka go bonda le wena wena ga ona nako so ke ntho e la gore o swantse o fixe le taba tša di-relationship ka mo gae ka le tsona di botlhokwa go tshwana le tšhelete e le gore wena wa e berekela mola mošomo wa gago ge e le botlhokwa ka gare ga bophelo ba gago le ka gare maphelo a bona eupša o se ka wa lebala go bontšha batho ba khe lerato go bonda le bona wa nna fase le bona wa kwa mathata a bona wa kgona go ba thuša mo le mo e le gore ba nyaka thušo gona go tswa go wena thušo ke tše dintšhi ka ra bophelo tše gore batho ba di nyaka o mongwe ka nyaka thuša tšhelete o mongwe ga nyake thuša tšhelete o nyaka ntho e la gone gore a go botše dilo tše di motlhagatseng tšatši leowe o dule fase le na o mo sekegele tsebe gomme o mo fe di-advices goba o mo kgothatse mo le mola ke le tšo ba di nyakago ge re tšwela pele ka reading ya rena re checka tša mabaka a ditšhelete gona dilo tša ditšhelete di tlo sepela jwang beke yona ye ke na le the two of cups ke na le the knight of pentacles ke na le the seven of wands ge e le gore o motho e le gore o na le business kgwebo e itseng goba motlho mongwe o nyako thoma kgwebo goba o bereka mo o berekang gona tseba gore go na le motho e le gore o tlatla go wena um this person o tlatla ka a proposal motlho mongwe e ka ba motho e le gore o nyako dira partnership le wena goba motlho mongwe e ka ba motho e le gore motlho mongwe go na le product e le gore maybe a ka rata gore go go rekišetša yona ye le gore o tlo e šomiša ka ra business ya gago ye le gore e tla o tlišetša letseno in future mohlomongwe ntho e ke ntho e le gore e amana le mošomo wa gago mo šomang gona ga gane jalo gomme o kgwetše le gore go na le manager e le gore o tla go approacha gomme go na le e proposal e le gore ba nyaka go itira mo go wena ntho e tlo diragalang this week ke ntho e botse ka rapholo ba gago because e tlo amana e tlo ama ditšhelete tša gago in future ba re whatever you're going to start doing this week e tlo tlišetša letseno e tla o tlišetša lehumo e tla o tlišetša mphufutšo ge nako e ntše e ya ba re ee go šoma gona o tlo šoma ka thata ke mošomo le o swanetse o šome ka thata mare tseba gore go na batho e le gore ba lebeletše ka mokgwa wena o šomang ka gona and ebile ba kgatlhega ka mošomo wa gago ba thabile ka mošomo wa gago tseba gore o tla hwetša mphufutšo wa phatla ya gago Diruwa tse di tla ba gona ene di tla ba tše e le gore di a kgatlhiša di tla tla in the form of tšhelete gomme bophelo ba gago bo tla tšhentšha bo tla ba gabotse ka tsela maleba go ra re beke ke beke le gore o swantse o thome go dira dilo o sa tlha o sa goga maoto o dire dilo ka tsela ye e le gore swantse o dire ka gona o tseba gore whatever ye e le gore ke a e dira ka se sebaka e tla ntlišetša letseno ge nako e ntše e ya ena gape e tla tšhentšha bophelo bwa gago ya bophelo bo bokaone ee mohlho mongwe kane ba o sa šome o nyakana le mošomo di-opportunity tša gore beke o kry-e um a proposal or something ke tše dintšhi mabati a thoma go bulega dilo di lebelega e le tše di kaone go na le mo e le gore ba tla go bitša gomme ba tla go fa start gore ba tla go botsa na start ke bokae ba tla go thoma ka bokae gomme ge o ntse o šoma ka thata ba ntse ba lebeletše ba kgatlhega tseba gore ba tla e oketša tšhelete owe moputso o ba tla o oketša salary ya gago e tla ya godimo ga re tšwela pele ka reading ya rena ya today gomme ga jalo re tlo checka dilo tša tshwana le mathata di-challenges tšo ka kopanang le tšona ka ra bophelo beke yona ye tše re mohlomong di ka leka go kore go stopa mahlatse le matlhogonolo a gago dilo di ka diragala tše e le gore mohlomongwe di ka tliša mathata ka bophelo ba gago di ka o tlišetša stress le tše dingwe tša dilo tše e le gore ga di nyake ka ra bophelo. and gape re checka le dilo tše e le gore swantse o di dire tše e leng gore go seno di dira di tla dira gore wena o kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo ke na le the star ke na le the ace of ones ke na le the justice ge ke lebelela karata tše tšaka tše ga ke bone go tlo ba le di-challenges goba mathata o ka kopanang le ona beke yona ye eupša molaetša wa bohlokwa ke gore Ema ka maoto, o šome. Go dumele mo epa thutse, a go lehumo le le tšwago gaufi. Ge o dutše fela o phuthile matsogo, o nagana gore wena dilo tšeo tse tlatla ka ra bophelo ba gago, tseba gore wa ititela. Go o kgweditše mošomo, wa re mola ba seno hira mo ba o hirang gona, wa ba le mogolo wa go thoma go kganyetša batho, wa ba le mogolo wa go ba le matepe, nako nngwe o nolofa o se ye mmerekong, nako nngwe o dira dilo ka boithatelo, ge ba go kgala wa fetola goba ge ba go kgala ga o theletše then ke ka mokgwa e le gore wena o tla ba o bula mabati for dilo tše dimpe gore tle ka ra bophelo ba gago so mo ba re ke thobe tšwela pele ka go respecta batho ba bangwe kudu batho ba e le gore ba o hirile e seng gore o ba fe um chance ya gore ba o namele godimo ga tlhogo but o seke wa lebala gore nako o bo o sa šome o nyakana le mošomo o bo o le ka state se se jwang so ga jwale moki ba go advisa goba ebile ba go fa tlhotlheletšo ya gore lebelela mošomo wa gago pele o tšea action Dula fase o nagane pele. Dira mošomo wa gago ka bothakga, ka bokgwari. Ba dilo tše dibotse di etla ka ra bophelo ba gago. Beke ke beke le ya di-opportunities. Mo e le gore mabati a tla bulega, dilo tše dibotse tša tla mo go wena. Se wena swantse o se dire ke gore o ithute go manifesta dilo tše dibotse di tle ka ra bophelo ba gago. Ba re tseba gore mana ba gago le ona a gare a lebeletše. Ba di bona dilo tše le gore di etla ka ra bophelo ba gago. And-e ba tla leka go di thibela. ba tla leka go di bloka gore di seke tša tla mo go wena so wena o tlo tšwela pele ka dithapelo tša gago o tlo tšwela pele ka go ke tšhireletša wa tšhireletša mošomo wa gago wa tšhireletša ditšhelete tša gago gore dilo tšeo tse di tle mo go wena ka nako tše tšotlhe gore mona ba gago ba felelwe ke maatla o ba fenye spiritually ba re ee ba tseba gore go na le tse dimpe tse le di diraketse kwa morago mo e le gore motlho mongwe o be na le mana ba mantšhi ba leka go thiba ka mo le ka moki ba leka go yeta pele gore wena dilo tsa gago di seke tsa sepelabotse ka ra bophelo gore bona ba kgone go tshega ka wena tseba gore mangelo a gago ba di bone dilo tse ka mokana ga tsona gomme ba tla go lwela mo ntweng ya semoya ge ba tšwela pele ba ntse ba go lwela le wena tla ba ntse o tšwela pele o ke tšhireletša o ke protecta o protecta mošomo wa gago o protecta lapa la gago o protecta ditšhelete tša gago o protecta ntho engwe le ngwe nago le yona ka ra bophelo o se ka lebale yo spirituality yo spirit yo soul le tšona di needa protection. Okay, re tšwela pele ka reading ya rena re lebelela um anything to do le di-relationship tša marato relationship uh, relationship ya gago le bagwera ba gago relationship ya gago le baagišani batho ba o šomago le bona family ya gago morati wa gago jalo le jalo okay batho ba o botse gore wena o phela o le busy too much mo e le gore mohlomongwe ebile ga o na nako yela ya go nna fase le ba lapa la gago la bonda ga o na nako yela gore um o nne fase le bana ba gago ba thuše ka dilo tša sekolo jalo le jalo goba o nne fase le morato wa gago o korona tša bophelo di mo sepelela jwang o tlhole jwang letšatši leoe ke eng mathata a kopaneng le ona o phela o le busy too much akere ba re go na le eh ka mo gare ga monagano wa gago go na le many many thoughts o phela o nagana ka tšhelete um go phela life e better o nagana ka success o nagana ka business o nagana ka mošomo wa gago o nagana ka carry ya gago ke leo tse le gore wena o kephile busy ka tsona o lebala gore kana le ge o ka ba le tsona tšhelete tse e le gore wa di lakatsa tšhelete e ka se tule o file lethabo e tla go fa bophelo wa kgona go reka lejo di nyakago but e ka se o fe lethabo e ka se o fe lerato a kere ee so e re go šoma ka thata jalo o nyakana le lehumo le goba yona tšhelete e newe but o be le sometime to enjoy with your family okay o bonde le bana ba gago o se ka kgwetša wena go bua ka mehla o leba mpeteng wa robala goba wena go bua ka mehla o leba ka ofising ya go ya ka mo gae goba ka ka moreng o tšwela pele ka mošomo wa gago ge ngwana a e tla nyako bolela wena something goba nyako butšha something o mo kobela kua kgakala e ba le nako ya go bonda le family ya gago family is very much important chance modimo o fileng yona gane jale ya go bonda le family ya gago tseba gore you'll never get it again akere go sa be le nako e le ya gore um o bonde le bone e sa le ba bannyane jalo ba gola bana ba uwe le bona motlhamo ba gole ba gotše e tla ba di-strangers mo go wena ba tla tšwa jalo ka a stranger because ga senke wa ba le nako ya go ba tshekegela tsebe ga senke wa ba le nako ya go dula le bona fase wa ba tseba wa ba tseba bana ba gago okay mm, so well ba re go na le someone o mongwe e le gore goba batho ba maele ba ka fila o ka re ai mo motho o ka re a sa re nyaka a sa re nyaka ra bophelo ba gago well ba bangwe o ka no ba wena le di-reasons tša rona why maybe ba ile ba o kweša bohloko kua morago then wa ipotsa gore batho ba e re kgaogane le bona that's a good thing e tšwela pele ka mokgone owe but when coming to lapa la gago ba beye pele a ke re um ke ka mohlai ke re ke thate pele a ke re ke thata pele and then gwa tla family ya gago ba lapa la gago molekane wa gago le bana ba gago le bona wa ba le nako ya bona okay ke yona reading ya rena ye bekene a re kopaneng gape bekeng e latelago ke lla ka letša mahlatse mahlohonolo ke a leboga